Jooda ok obi oromna gi mor ka duogo dala yawa. Ma dong ng'a?
Ni yawa, wakete kata ngoma ni. Eh, iketo gino kanyo ma odi. We, Magi to ya kure. indi ya kanyo.
Itemo nyise nang'o? Indi ya kanyo.
Akoni ni chakre sani wang'i chikore ni in ema ibiro e ode sama owuok. Ma odi.

my failure.
Mainge gima timo. Dhako moro nyocha nyuomo kane nyawagire. Nyawagire. Nyawa gire oketo sando nyathina ma serious. Ka nya nyise ni nyogwang dhako na mokwongo ne iluongo ni nyogwang dhako mano rikni ma chieng mane Nyasaye gi ae polo ma duog na nyogwa. Wanyisi ni chieng no piny ne bed maber serious. Donge nyalo bedo malong'o. Anyisi ni alemo ni chieng mane Nyasaye omna min nyathina. Nyawa gire

Oringo koso in ema otur tiendi. Anyisi pile kendo nanyisi ni kopo ni chak igo nyami nyathina anyisi ni nyathina nothagore kwa yudo gi nyogwa kasi niketo ni in min nyathina tidwaro sando nyathina ma lwedo gi min nyathina ok iwinj anyalo thandi ing'e maber nyathina man wayudo gi min nyathina isiketo ni sando nyathina mwayudo gi min nyathina nanyisi ni kok itang' nyogwang' biro duogo in in ikia nyogwang' hera man waherorego sama noyudo min nyathino iwinjo wuoyi matin iwinjo wuoyi matin dhako ni oketo sando nyathina always osketo go sando nyathina to kamineno sande nyathina ni to nyathina ni noyudo gi min nyathina Gin nothagore seriously kwa kale gima iluongo ni love process. Isando min nyathine. Anyisi ni nyawagi rewe.
Eri nyogwang'o, magi bagne. Nyasaye tiel gige nyogwang'o ka. Hey! Nyawagi rewe ana onge kodi stress. Na anyisi ni chieng' ma nyogwang'o. Onge sida ine pod aketho mana kodi sa. Echa ine in dhako mar ariyo. Ne kaka sianda ni opare. Ne anyisi ni a. nyocha to gibiro dhako oma iwinjo dhako mane odhi oyoro ayora aora chuodho mm. moyoro nyaka yo aora chuodho ma kocha cha mm. ooro nyaka imagoto gi tiende mm. odhi oyoro nyaka pi mandonyo odhi oyoro nyaka yo nyaka kuonde mok yot kuonde moko te kasto biro sando nyathina mohedo gi min nyathina iluongo ni nyokwa anyiso ni mine masakre sani sando nyathi oma dhakono noroma mineno nyathi miyudo gi min nyathini Asiko kathagora gi nyathina ma serious nyako ma serious nyathi to nwanyuolo gi nyogwang' nyako ma dende ber ani nyogwang' mineno no nyogwang' ne dhako morikni ndi ma nyogwang' en nyasuna nyogwang' dhako morikni kasto abukora nyuomora gi gik moko maonge ni nyawa bire nyako mayudo ka sianda ne olalo long miwe ni paw jo kasarani to kama ineno la sianda ne olalo long ka ola ni embo bukore ni otwe long ni nyako rwako liging' e mbelena kaka inenda tini gi, gi, gi, gi gik moko moluongo ni tielo kete ka. Sani ka nyogwang' obiro amor sana. Mm. Kendo chakre sani kik u joma nyuomo nyiri atemo nyisou kendo amiyou advice niya kik ponu nyuomo joma ng'owa. Kik ponu muyomo nyako miluongo ni nyawagire. Namba achiel kik inyuom nyawagire. Namba ariyo kik inyuom nyar kabuoch. Nyi kabo chieng' moro abedo gi nyaka bo nyaka bo jo gimo miyo no broma go nyaka bo na roma gi chiemo serious eh, to nyawa gire to sando nyathina mwado gi min nyathina rego mogo di uru kanyo to no gi wi jan kinda romo go aolo adong duogi chon ang'e ni dhi manyo chiemo wabro nenore owuoyi ma